Opening Prayer Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Saturday, October 25, 2025. Saturday of the 29th week for ordinary time.

Wetin the law wey flesh meet no fit do, God don do am. He send him pikin wey resemble sinful flesh, and for the sake of sin, he condemn sin for the flesh, so that the righteous law fit complete for we wey dey live not according to flesh, but according to spirit. Those wey dey live according to flesh dem reason flesh matter. But those wey dey live according to spirit dey reason spirit matter. Flesh dey reason death, spirit dey reason life and peace. Flesh dey hate God, e no dey submit to God law. and pipo wey dey flesh no fit please God. But you no dey flesh, you dey Spirit, if Spirit of God dey inside you. Anybody wey no get Spirit of Christ no belong to am. But if Christ dey inside you, even if body dey die becos of sin, spirit dey alive becos of righteousness. If spirit of the one wey raise Jesus from dead dey inside you, e go give life to your mortal body too through that spirit. The word of the Lord. Responsorial psalm. The response na, Lord, na we the people wey dey find your face. Lord, na him get earth and everything inside, and the world and everybody wey dey live for am. He build am for top water, and he settle am for river. Lord, na we be the people wey dey find your face. Who fit climb Lord mountain, or who fit stand for him holy place? Na the one wey hand clean, heart pure, wey no dey desire empty things. Lord, na we be the people wey dey find your face. They go receive blessing from Lord, reward from God wey be Savior. Na so people dey wey dey find am, wey dey find face of God Jacob. Lord, na we be the people wey dey find your face.

wey St. Luke write. Some people talk to Jesus about her lilians when Pilate mix their blood with their sacrifice. Jesus replied them, But I dey think say because these Galileans suffer like this, them be bigger sinners pass other Galileans. Not be so at all, but I dey tell una, if una no repent, una go perish like them. Or those eighteen people wey tower for Siloam fall on them? Una dey think say dem pass everybody wey dey Jerusalem? No be so at all. I dey tell una, if una no repent, una go perish like them. Then Jesus tell them parable. One man get fig tree for him farm. He come look for fruit for the tree, but he no see any. He talk to gardener, I don dey come check this tree for three years now, but no fruit dey. Cut am down, why e dey waste soil? Gardener reply am, Sir, leave am for this year or so. I go walk around am, put fertilizer, maybe e go bear fruit next time. If not, you fit cut am down. The Gospel of the Lord. Reflection Brothers and sisters, some pipo come meet Jesus tok about di Lydians wey Pilate kill, mix dia blood wit dia sacrifice. Jesus look dem and say, Una think say those people bad pass others because dem die like that? I tell una, no be so. But if una no repent, una go perish the same way. You see, as Jesus twist the matter, instead make he gossip or judge Pilate, he turn the focus back to our own hearts. e dey talk say stop to use other people downfall measure your holiness we too dey do am when person fall for sin e go say ah na god punish am but jesus dey tell us use that thing take check yourself because every tragedy every warning every close to death experience na reminder say life short and repentance urgent Man wey be who sin pass go perish, na who no repent. Then Jesus give one parable, the fig tree. One man get tree wey never bear fruit for three years. He vex say, cut am down. E dey waste my land. Or the gardener beg, Oga, give am one more year. I go dig around am, add manure, maybe e go bear fruit. Na so God dey treat us every day. We be like that tree God don dey wait make we bear fruit of love, mercy, faith, forgiveness. But instead, sometimes we dey give excuses. I go change later. I dey young. I never ready. But Jesus dey warn say time no dey forever. Yes, God patient, e dey dig around us.

make you no waste. Show love, forgive people, serve God well, use your gift to bless others. Because one day, the owner go come check tree again. If he see fruit, joy go full heaven. If he no see, na wahala. Make we pray. Papa God, you don give me another chance like that victory. No let me waste am. dig my heart, pour your grace, make I begin bear fruit of goodness, mercy, and truth. Help me repent now, where time still day, so I no go perish, but get life with you. This we pray through Christ our Lord. Amen. Prayer to the Holy Spirit. Holy Spirit, where they shine light and show love. May you be true love, where they drive Papa and Jesus speaking together. I beg, hear my prayer. You waste and be dash better, better gift. I they beg, make you give me strong faith. Well, would you shake? So I fit believe always in God, don't show. And make my life follow what's in you talk. Give me home wey sure, wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me, na you go guide me, na you go show me road, so I go fit always follow you well as true pikin. We dey ask all this one through Jesus Christ our Lord. Amen. The Magnificent My soul dey hail Baba God. My spirit dey join for God wey save me. He look my low level life with better love. From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me, and holy na him name. He dey show mercy for people wey fear am, generation after generation.

he don help im servant Israel, cause he remember the promise of mercy wey he give our baba dem, Abraham, and all im pikin dem forever. Make glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit, as he be from beginning, he still be now, and he go remain forever and ever. Amen. Thank una wey hear today Holy Mass reading. Make una go in peace, love Baba God and serve am well. Remember to subscribe and share am give your family and friends. Make dem too collect Baba God blessing.